Hello, my people. Now your girl Ijoma Kolawole. I don't come back again for our special corner where we call mental health corner for our safe room. Last time we started to talk about the seven type of rest You know say we still dey for this topic wey we dey call proper rest. Last time if you remember we mention the seven type of rest wey we say physical rest, mental rest, emotional rest, sensory rest, creative rest, social rest and the last one wey I tell na say na the ogbonge one spiritual rest. So last time we been talk about the physical and the mental rest and I been tell us say if we come back again this week we go continue for the third one wey be emotional rest. So today I go start for emotional rest. And again, I wan make we talk, make we remember say emotional rest. As the name talk, this one na one of the one wey dey hard us because many times people dey feel guilty to take emotional rest. Emotional rest as oyibo dey talk am na when we take rest from all those things wey dey affect our mind, our emotions. You know, at time wey we put ourselves first. Sometimes people dey feel say e dey selfish, but e no dey selfish. Example of some of the things wey we fit do to show say we dey take emotional rest na when we spend time alone. You know, for some of us wey be mothers, e dey hard to say, okay, make we just take time alone. I no want, I no want any wahala. Make I just dey by myself. Avoid stress. When we avoid stress, when we, you know, go, we just take time talk to somebody wey we trust maybe try to talk to a trusted friend a friend wey we trust wey no plenty though make sure say that friend na friend wey you trust though before you begin dey talk to am begin dey tell am your personal wahala because they no plenty o wey you fit tell something wey dey important to you or else the thing go dey everywhere you know wetin i dey talk na also make we practice self care and if you no get anybody wey you trust you fit write that thing down emotional rest na when you begin write that thing your heart don full when the thing don full for your mind full for your head just take somewhere just write am you fit write am finish sef burn am you fit write am throway am but as you dey write am dey pour your mind out e dey help dey empty those things wey dey burden you wey full your mind when your head don full your mind don full those things wey dey make you dey cry wey be say if you dey e dey bother you just write am down somewhere pour am comot You know, all those things, you dey empty yourself and you go see say you go release yourself from all those heavy heart. Also, make you spend time for nature. Nature na something wey God don give us. If you go out there, sometimes some people dey go beach, just enjoy the wave, enjoy the water, enjoy to dey watch trees and birds and the natural things. Those things dey help dey release our mind, dey make us feel good. I don't know wetin dey for nature wey God put there, but somehow if you waka out,

our eyes too much light they say off tv sometimes off light sometimes just stay in the dark that make you see some people dey go use light wey dey dim sometimes you enter some place their light too bright sometimes reduce too much light enter room sometimes off light dey in the dark or you close your eyes na make you see some people dey go wear something take cover their eye before they sleep na to rest their eyes the nerve for our eyes sometimes the light all these bright lights ah bright light e no dey good for our eyes so that one you dey rest the nerve wey dey your eyes the noise own you dey comot for where noise dey what about the taste the ones wey dey your mouth sometimes when you baff the your feelings for body you dey rest you dey calm your body then i make anytime wey you take cold shower you relax for shower e get as e dey do you for body why because that your body don dey tired when you when you baff e get wetin e dey do for your body e dey e dey relax your body And you never ask yourself say why e be say if I dey shower, I dey feel good? Na because that sense of that feeling for your body, the sense that your body need that shower, that need that calmness. So na part of am. Bathing, closing your eyes, quiet room, all those things dey help for our sensory rest. The fifth one, creative rest. Creative rest, na be di fifth one here, e sey wen you comot you know do some tins wey be sey you like you take break from all dose creative tins do tins wey dey give you joy you know some of us e get some creative tins wey we dey like like all dose activities wey be sey we dey enjoy like hobby some of us hustle no let us remember dose tins wey dey give us joy e get some pipu I get one friend wey be sey anytime wey she dey cook e dey give her joy. But you know say too much hustle no dey remember all those things. Every day you dey cook, if you dey cook, person wey be say you like to draw, you dey paint, you dey like to garden. My husband, him own na garden. When he go him garden for backyard, dey water am, he dey give am joy, he dey relax am. So I wan make we remember say all those small small things wey we dey do wey dey give us joy na part of rest too. So. That one follow too. Then social rest. Now when you come out yourself for all the kitty kitty kitty social activity, some of us no sabi out for social life. Some of us now every party where they call us, what do you want be? We wan dey there. Social rest now sometimes just tell yourself say they call you for here, mama Nkechi call you, mama di call you, you wan go. No be every party they call you go. No be every gathering. Some people they hear noise for outside, they must know wetin happen. Sometimes just close your door. no be everything wey happen you must know no be every noise you hear you must find out wetin dey happen spend time alone sometimes spend time with your family sometimes you take yourself out alone for dinner you must not have somebody there sometimes just spend time wey be say practice self care you and yourself alone Too much noise sometimes e no good for our body. Na be social rest. Social rest na when you comot yourself from public eye, from all the social eye. Na be social rest. I wan make we carry that one. And, and when you dey do that one, you dey create healthy boundaries. And when you finish social rest, when you come out of am, you go learn how to relate to people better and you no go experience burnout then the ogbonge one wey i dey tell you wey i like na number seven and i be the last one spiritual rest if we do all these things wey we dey do and we no take care of our spiritual life i no know wetin we go gain for this life me personally i believe say e get supernatural power wey dey take care of us spiritual rest na some of those things wey we dey do wey dey take care of our spiritual our spiritual life anything wey you believe make you know say e get supernatural being So some things wey some of us dey do, meditation, prayer, if na prayer, pray, anything wey you fit do, engaging in spiritual activities, all those things dey help too to comot stress for our body. Spending time and even volunteering, when you do things wey you dey volunteer na, maybe evangelism or you dey comot dey help poor people, all those things When you go out, you give alms, those things too, they help, they comot stress because when you dey give, e dey bring joy. So together, when we put all of these seven rest wey we don mention, physical, mental, emotional, sensory, creative, eh, social, spiritual, all of them together, when we manage am, put am together, e dey help our life to enjoy rest. So all of these things wey we don talk, I hope say we go learn how to practice am, put am for schedule, Dey intentional with am, learn to dey take our break, no be to dey skip our break, make we learn to dey set healthy boundaries, no be to dey to dey um dey everywhere, make we also learn to dey disconnect sometimes, make we learn to dey practice, make we comot the mentality say when person rest na laziness and also make we dey make am a habit for our daily life say rest dey essential, rest dey important and for this life wey we get na one life and without rest. we fit break down. My people, I enjoy this topic where we talk. You get more important topic where we go still talk, but I still tell this channel, if you go, make you subscribe, share, like am. I go see you again next time. Now, na girl, Ijoma Kolawole.